A hawile hna nan dihlak nan dam cio hna maw? Aa, caan saupi online ah ka kai kho lo i aa, biachim ka duh ko nain biachimnak caan aa, ka hun pe kho deuh lo i tu hi caan saupi hnu ah biachim aa, ka hun thok ṭhan hnga maw ka ti pah i cun a hlei khun in atu hi aa, biachim ding ah ka duhmi pakhat ka hun hmuh i tuzaan hi pakhat te a tawi tein vun chim ka hun i tim i a hram thok in a dongh tiang nan rak ngaih cio lai nak kha kan hun sawm ṭhan hna. Nizan nizan zerhpini ah khan zerhpini chun ah khan Cheuhdo in mo u lei ah a kalmi kawl ralkap pawl cu AA nih ambush an rak tuah hna i Fak taktak in an rak phomh hna i uh, minung zei mazet ralkap zei mazet an thi ti si. Uh, cuca ruangah cun Ma'u peng ah ummi Kawl ralkap battalion pakhat nih khan heh sat tiah cuka an i dohnak hrawnghrang ah cun hriamnam ngan in an rak kah hna ti si. I cu hriamnam ngan in an kahmi hna nih cun Ma'u peng ah ummi khua pakhat Kinseih timi khua cu ruahlopi in a tlak i cuka khua ummi minung pahnih cu a hmun ah an thi colh i a dang tam nawn te zong kha hliamhma an pu ti si. E cu hliamhma a pumi hna cu ma-u sizung ah a rannak in an tlikpi hna i cuka hmun an phanh hnuah cun minung pakhat cu sizung ah a thi ṭhan ti si. Cucaah ruangah cun nizan ah Kawl ralkap nih hriamnam ngan an kahnak in Yakhai miphun minung pathum an thi tinak a si. A luancia nirukni Saturday ah khan AA nih Hmawngdo peng ah a ummi Kamungsaih khua tlang cungah a ummi Kawl ralkap sakhan pakhat cu lak an timh i hesat tiah Minung thazaang tam taktak in an va fuh i an va ṭhuat hna nain lak ding taktak kha timhtuahnak an ngei nain Kawl ralkap nih vanlawng bawmh an hal i biatak tein jet fighter nih a ṭhuat hna i khati khan an vanlawng hmanning kha a cianh cang caah khan AA kha hnu ah an tawn ṭhan i kha tlang i ka mungsaih tlang i A ummi sakhan kha la manh loin a an kirtak ṭhan ti si. I atu lio hi biatak tein Kawl ralkap le AA an i doh cuahmah lio si i hlanlio thonghnih kum hlei kua kum kul lio ah biatak tein an rak i doh lio bantuk nawn khan tu hi an hun i do ṭhan cang i dohnak a fak ngaingai. I Atu Kawl ralkap nih uknak an lak hnu thonghnih kum kul le uh, kum hnih hnu in kan ti lai cu uh, AA le Kawl ralkap i dohnak an hun thok hnu in hin Paliwa penga ummi Kawl ralkap sakhan panga hi AA nih an lak cang ti si e cu i an lakmi sakhan pawl hi a biapi in Kalatan tiva thluan ah a ummi uh, sakhan pawl kha an si. I sakhan panga kha kawl ralkap uh, sinin AA nih an lak cang tikah khan sakhan cheukhat kha kawl ralkap sakhan cheukhat kha i an kar ceh hna i AA nih khan an kar ceh hna i leng zong chuak ngam lo ti le rawl zong i izalh kho loin khati khan Ka hmun ah khan an sakhan in chuak kho loin Ee nih an tuah hna ti si. Kha Galatan thluan hrawngah a ummi sakhan pawl a hngaktu pawl kha mu. Hi cucaah cun kha lam thluan hrawnghrang ah a ummi sakhan pawl kha helicopter in he tiah kawl ralkap nih rawl an chanh hna ti se tu hi. E cuticun atu hi an um cuahmah lio si. A rauh hlanah cu a tangmi sakhan pawl kalatan tiva thluan hrawngah ummi sakhan pawl zong cu rakap sinin AA nih an lak dih ṭhan te lai ti hi zumh a si. cun a luancia August thla ni kul le ninga ah khan Palewa le Ma'u ramri a ummi sakhan pakhat hi Ralkap ca a biapi ngaingaimi sakhan pakhat a si. Cu sakhan cu Kawl ralkap nih August thla ni kul le ni nga ah khan a thli tein an dihlak in an chuahtak dih ti si. Cu sakhan ahcun a hlan ahcun Kawl ralkap minung zakhat hrawnghrang le palik minung pahra hrawng hi an um tawn ti si cuka khua hrawnghrang nih an chimnak ah mu uh, cuka sakhan cu biapi ngaingai ah ralkap nih an ruahmi si biatak tein an kilven tawnmi zong a si a biapitnak a ruang cu hihi yakhai ram le uh, palewa ram uh, chin ram ani ram ritnak baka ummi sakhan a si tika hika hin aa an luh chuahnak bik lam a si cuka lam cu tili lam kan ti lai cu ti tlanglam si loin tili lam a bawhmi sakhan khi si asinain cuka hrawnghrang ah cun kahdohnak a fah tikah cuka sakhan a hakmi ralkap le palik pawl vialte zong cu a thli tein an chuak i khuazei ah an kal theih si lo e tiah cuka khua hrawng ah a ummi nih khan an media sinah an chim. Cu nih cun a langhtermi cu atu lio hi Yekhai ram ah ummi Kawl ralkap pawl hi an sung cuahmah ṭhan tinak si. A cu vial cu tuni cu si rih seh law Hi nu hmailei ah chim awk tete a um rih si ahcun kan hun chim ṭhan te lai. A nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi kan ngei.